Selâm aleyküm, ürmetli seyirciler! Bu Yüz yüzge programması, studiyada İmraz Nusinov çalışmaqta. Qırımnıñ bir qaç rayonında kütleviy tintüvler keçti. Akimiyet hadimleri qırımtatarlarnıñ evine kirip, evlerini dağıtıp, elli beş balanıñ babasını alıp kettiler. Ve buña oşağan adiseler beş yıl içinde devam ete.

Ne tüşlem, elbette, bu yañı bir basqı dalğası, biz bunı qabul etmege kerekmiz. Men eminim, bütün o faaller buna azır edi. Bu bizler içün bir de bir sürpriz olmadı. Amma, elbette, bütün tünevin alınğan, qapalğan bizim vatandaşlarımız içün biz dua etmege kerekmiz. Menim fikrim böyle. Köremiz, içtimaiy ağlarda bütün halq patladı, böyle demege mülkün, er kes bunı başladı başqalarğa bildirtmege, özüniñ saifelerinde bunı qoymağa, bu vaqialar, çünki kerçekten de böyle kütleviy tarzda daa olmağan edi tintüvler, amma yaşlarımız, köremiz, Eki tarafqa böldi. Birisi, elbette, faal şekilde bunı bildirtmege, bile ve bildirtmege çalışa, başqaları asıl bunı bilmey. Yani bu aqta ne dersiñ? Bu sadece yaşlarnen bağlı degil, bu er bir nesilniñ öyle bir aydın tarafı. Elbette, er vaqıt bar faaller ve bar aynı zamanda passiv vatandaşlarımız, kim er bir problemni özünden, yani çette tuta ve özü de anda diqqat ayırmayıp qala. Ne içün böyle ola? Çünki insanlar farqlı-farqlı davalarnen oğraşalar. Birisiniñ içün millet davası pek müim, birisine ise tam tersine. Onıñ içün maña kele, bu sadece yaşlarnıñ probleması degil, umumen milletimizni alsaq, Ve o. Demek, bağışla, bu problema, öylemi? Bu içtimaiy problema, aña oşatmağa mülkünmi? Ya da bu normal bir vaziyet? Bu normal bir vaziyet, çünki iç bir vaqıt siz bütün milletimizni aynı şekilde birisiniñ belâsına doğru bir şekilde, men bilmeyim, nasıl kerek er şeyge baqmağa, siz olarnı mecbur etip olamazsıñız. E, onıñ içün başqa adamlarnıñ belâsı olsa, bir çoq adam bundan çette tura ve buña keçken diqqat ayırmay, bu normal bir vaziyet. Amma şahsiy menim tüşüncem, eger şimdi Yañı Zelandiyalıda eki afta evel olıp keçken vaqianı alsaq, qırımtatar Qırımtatarlar arasında içtimaiy ağda kerçekten de böyle buña oşağan postlar, storisler olsun instagramda, misal içün, kerçekten de kütleviy edi. Er bir insannıñ saifesinde bu bar edi. Biraz doğrultmağa ister edim, çünki er bir insannıñ degil de, siz şimdi sadece siz oquğan insanlar aqqında aytasıñız. Eger de biraz şimdi siziñ böyle çerçivesinz, çerçiveñizde olğan adamlardan biraz çetke şimdi keçsek, Anda da başqa vaziyet. Men bilem bir çoq musulmanlarnı, kim buna iç diqqat ayırmadı ve kim bunı, nu, oldı, oldı, tamam. Amma maña köre ep bir, yani tünevnki qırımtatarlarnen olğan adise biraz alçaqça seviyede qabul olundı cemaatnen. Belkim de böyle, çünki buna da öz sebepleri bar. Çünki bu bütün adamlar Krımskaya solidarnost teşkilâtınıñ faalleri, Krımska solidarnost ise er kesge belli ki, olar Hizb ut-Tahrir protsesslerinden keçken adamlarnıñ aqlarını qorçalamağa tırışalar. Hizb ut-Tahrirge ise adamlarnıñ farqlı baqışları bar. Yani bar öyle adamlar kim bütün mına bu beş yıl içinde olğan tintüvlerden evel de Hizb ut-Tahrirge yaramay baqa edi. Bar öyle insanlar kim şimdi olarnı ögrenip, işte, olarğa işanç duymaylar. Onıñ içün, kerçekten de, bundan da öz sebepleri bar. Ya da aksine, olarnı ögrenip, olarğa daa güzel baqmağa başlaylar, çünki böyle de. Öyle, öyle soyları da bar, kerçekten de. Ebet, amma eger umumen alsaq, şimdi bar Qırımdaki yaşlarımız ve Qırımda tış yaşağan yaşlarımız. Farqlar bar, elbette, fikirlerinde. Ve bilemiz ki, yani menimce, içtimaiy ağlar bu, bizni yaşlarımıznıñ fikirleriniñ küzgüsidir. Ve bu farqlar nelernen bağlı sizcesine?
Elbette, er bir seyirci şimdi menen razıdır. Sen kimnen özüni böyle etraflaysıñ, Sen tamam öyle tüşünesiñ. Eger de sen Kiyevde er afta bir de bir siyasiy merasimge barsañ e aq qorçalayıcı teşkilâtlarnen iş tutsañ, elbette, sen bu davanıñ iştirakçisi olasıñ e sen de anda endi er şeyni bilesiñ. Eger de sen, men bilmeyim, Qırımnıñ bir köyünde sadece öz işiñnen oğraşsañ, sen, elbette, birinciden azca malümat alarsıñ, sen, elbette, şimdi Men bilmeyim, belkimdir raatlanacaqsıñ. Onıñ içün mında da mına bu, daa bir kere aytam, insan etrafında olğan başqa adamlar pek müim rol oynay. Kyivde siyasiy bütün sualler daa çoqça köterile ve açıq şekilde muzakere etile. Onıñ içün maña kele, mındakiler keçken yıl belkimdir biraz daa faal. Buna o, öz narazılığını kösterdi. Qırımda ise, birinciden, bu telükeli, ekinciden, adamlar siyasetten anda biraz saqınalar, em de olar istemeyler siyasiy bir de bir meseleler üstünde muzakere etmege, bunıñ içün, maña kele, kerçekten de bu tesir ete. Amma eger siyasetten ğayrı başqa mevzular aqqında aytsaq, misal içün, şu oquş, şu içtimaiy ağlarda bir-eki faaliyet, bu saalarda bile biraz Qırımdaki yaşlarnıñ ve Qırımdan tış yaşağan yaşlarımızdan em farqı, em biraz endi bölünmesi de körünmege başlay. Bu bölünme asıl sizcesine barmı ve Eger olmasa, olacaqmı?
Bölünme, men bilmeyim, nasıl manada siz şimdi bölünme aqqında aytasız, amma elbet. Yani, eger bir misal ketirsem, yani tefsirler oquymız postlar tübünde. Misal içün, mına siz Kiyevge kettiñiz ya da siz Amerika Qoşma Ştatlarına kettiñiz, anda oturasıñız, mında ise Qırımda vaziyet başqa, bir şey bilmeysiñiz, birden bir şey. Buña oşağan böyle tazirlemege başlaylar. Öyle soylar da bar, amma tam tersine, Kiyevde bulunğan bizim vatandaşlarımız de, Qırımda, anda olar öz ogorodından çıqmaylar, degen soyları da bar. Yani mında er şey eki taraftan kete ve bunı biz qabul etmege kerekmiz. Biz kerekmiz bunen küreşmege, biz kerekmiz köstermege, efendiler, qayda olsañız oluñız, biz hepimiz qırımtatarlarmız. Bu endi Yani faallerniñ işidir. Amma şahsiy men, eger menden sorasañız, añlayım ki, biraz çoqça, biraz ögge tüşüngen adamlar mına bu bölüñkten saqınalar. Elbette, adiy adamlar belkimdir bölüneler. Yaşlarımız, bizim kelecegimiz ve bu yaşlarımız bölünmemek kerek. Bölünmemesi, bölünmemesleri içün neler yapmaq kerek sizce? Birinciden,
biraz realist kerek olmağa. Bölükler er vaqıt olacaq. Meselâ, Uzbekistanda, yani sürgünlikte olğanda bile, atta anda bir çoq adamlar Bölüne edi öz fikirlerinde. E, meselâ, eger faallerni bile alsaq, bilemiz ki, endi sürgünlik vaqtında, meselâ, Tacikistanda bulunğan faal gruppası, Yangiiyül grupasınen davalana edi, e, olarda munaqaşalar edi. Özbekistannıñ farqlı şeerlerinde olğan faal grupları, olar da bir-birinen tartışa edi, atta. Amma ep bir olarnıñ bir maqsadı bar edi. Şimdi de maña kele aynı maqsat, er kezde, yani Vatanımız sadece çiçeklernen açsın maqsadımız epimizde bar, er vaqıt bir de bir meselelerde adamlarnıñ fikirleri farqlı olacaq, buna da kerekmiz biz normal şekilde öz, yani noqta-i nazarımıznı qurmağa, amma Ne deyim, elbette, bölünmemek içün biz kerekmiz daa çoq bizni birleşken faktorlarnı qıdırmağa. Yani, meselâ, dinge eki adam farqlıca baqa, olar endi bir-birinen aralarını biraz suvuq tutalar. Amma eger böyle umumen alsaq, siz ekiñiz de qırımtatarsıñız, siz aynı tilde laf etesiñiz, siz, meselâ, bir şeerden keldiñiz, yoqsa siz, siziñ bir çoq tanışlarıñız bir-birinen tanış ve şimdi sadece bir problem içün ya da bir farqlılıq içün bölünmege biraz mantıqsız olğanını biz añlatmağa kerekmiz. Aynı bu aqta da soraycaq edim, yani sürgünlik vaqtını hatırladıq, anda da bölüne edi cemaat, amma bir maqsat, Bar edi, Qırımğa qaytmaq. Şimdi eger biraz şimdiki vaqıtnıñ, yaşlarnıñ maqsadı aqqında aytsaq, biraz konkretik şekilde, em Qırımda, em Qırımdan tış yaşağan yaşlarımızda, Kiyevde olsun, diger memleketlerde olsun, nasıl maqsadı bar? Devirler deñişti, bunı pek müim añlamağa. Şimdi içtimaiy postmodernizm devrinde biz yaşaymız ve adamlar daa çoq şahsiy rezultatlar içün tüşüneler ve, meselâ, daa elli yıl evelsi adamlar içtimaiy yaşayışta daa çoq iştirak ete ediler. Şimdi bu tendentsiya artqa kete ve adamlar endi başqalar öz muvafaqiyetleri içün qasevet etmege, bunı da biz öz diqqatımızğa almağa kerekmiz. Bu doğrumı şimdi böyle yapqanları? Bu doğrumı, doğru degilmi, biz olamayıq şimdi qıyaslamağa. Biz kerekmiz bunı normal bir şekilni kibi şimdi qabul etmege. Onıñ içün er biriniñ maqsadı, elbette, bu, öz muvafaqiyetleri. Oqumuşlı olmaq içün, yahşı işni qazanmaq içün, bu, normal bir maqsatlar, o, er bir insanda kerek olmağa. Amma eger umumen böyle milliy maqsatlarnı alsaq, elbette, mında da biz şimdi köremiz ki, bar kerçekten de bir çoq problemler. Yaşlar şimdilik eñ azından o qadar faal degil. Eger de bizim ana-babamızın nesillerini alsaq, olar suvuq olsun, sıcaq olsun, olar er bir mına bu milliy ğayeni, ğayege qol tutmaq içün olar er vaqıt bir de bir iş yapa ediler. Farq olmaz, qayda yaşaysıñ, nenen oğraşasıñ, kerek edi iştirak etmege. Şimdi de, maña kere, kerçenen biz mında biraz artta qalamız, amma bunı doğurtmağa mümkün, sadece kerek doğru usullarnen qullanmağa. Şimdi, belki,
nevbetteki sualim bundan ögüne olacaq, olğan sualinen oşaycaq, çünki maqsat aqqında laf yürsettik, şimdi endi birleşken faktor şimdiki yaşlarımız içün nedir?
Çünki, misal içün, sürgün vaqtında maqsat em birleşken faktor edi, şimdi ise öylemi ya da yoq?
Şimdiki böyle umumiy birleştirgen maqsat aqqında laf etsek, mında da kerekmiz añlamağa bizim yaşlarımıznıñ baqışlarını. E, meselâ, şimdi Qırımda yaşağan yaşlarımız daa çoq Rusiye Rusiyeniñ konyukturasına uymağa başlay. Ve bu da normal, çünki adamlar beş yıl o vaziyette yaşaylar. Olar endi mecburlar anda alışmağa, olar mecburlar onı qabul etmege. Ve biz de bunı qabul etmege mecburmız. Biz de kerekmiz bunı añlamağa. Yani biz şimdi Qırımda yaşağan vatandaşlarımızdan bir de bir faal iştiraknı beklemege kerekmeyim. Amma Amma bizim maqsadımız, men eminim, epimizde bir, Vatanımız, Noman Çelebicihan yazğan kibi, yani bir de İsveçre de olğan çiçek bağçesi olsun dep, biz de bu maqsat etrafında kerekmiz toplanmağa, birleşmege. Nasıl bunı yapmağa, bu endi ayrı bir sual. Biraz daa güzelce añlamaq içün bir daa sualni berem, Birleştirilgen faktor nedir, eger qısqaca eki söznen? Mına, mına baqıñız, maqsat aqqında ayttık. E, bizim maqsadımız şimdi Qırımnı daa güzel şaraitlerge ketirmege. Mına bunı nasıl yapmağa biz kerekmiz tüşünmege. E, meselâ, ana tilimiz kerekmi, yoqmı? Mında da bizde, yani birleştirgen faktor yoq, til meselesinde. Din meselesini alsaq, anda da tamamüle. Bizim medeniyetimizni alsaq, o daa çoq dülber, amma boş resimge benzey. Yani adetlerimizniñ de, medeniyetimizni de manası endi unutula. Yani böyle meselelerde, meselelerniñ çerçivesinde birleştirmege şimdi ağır. Amma biz kerekmiz daa çoq böyle umumen Qırım meselesini almağa ve biz Qırımnı nasıl körgenimiz etrafında birleşmege.
Çoq sağ ol. Men bilda bir sualim bar. Endi köremiz ki, yaşlarımız endi eki konyukturağa bu da bölünmege başladı. Atta Qırımda bile yaşlarımız eki tarafqa bölünmege başladı. Başta yoq edi bu bölünme. Añladım men siyaset aqqında şimdi aytam. Yani Rusiyege qol tutqan ve Ukrainağa qol tutqan. Eye, eye, eye, eye. Yani bu aqta ne dersiñ? Asıl bu olacaq şeymi ve buña nasıl biz baqmalımız? Em de unutmamaq kerekmiz, men bilesem, yaşlar aqqında aytamız, olarnıñ da böyle em fikirleri qattı degil, em de, Elbette, çetten kelme tesir etken faktorlarğa da uyalar. Añladım. Birinciden, Qırımda yaşağan vatandaşlarımıznı Qırımdan tış yaşağan vatandaşlarımız tenqit etmege olamaylar. Ne içün? Çünki bizde mında daa çoq imkân bar, biz mında daa çoq malümat alamız, bizde mında daa açıq şaraitler. Anda ise olarğa malümat az kele, Bu da bütün medialarnıñ problemi, mında bulunğan medialarnıñ problemi. Ne içün bizim yaşlarımızğa meraqlı şekilde kerçekten de kerekli olğan malümatnı bermeyik? Bu da mında olğan faallerniñ problemi. Ne içün olar Öz mına bu fikirlerni ve ğayelerini yaşlarımızğa satıp olamaylar. Ne içün yaşlarımız daa çoq Timatiniñ kontsertine barmağa istey? Mına bu meseleler, bu biznen de bağlı olğan ve biz qabaatlımiz mına bu vaziyette, biz kerekmiz, adamlarğa isbatlamağa bizim tarafımızda aqiqat ve bizim ğayelerimiz doğru olğanını biz olarğa köstermege kerekmiz. Çoq sağ ol, endi vaqtımız da az qala. Seniñ soñki sözüñ, yani bizim yaşlarımızğa neler teklif ve tevsiye ete bilesiñ?
Şakir Selim yazğan kibi, medeniyetli halq olmaq içün biz neler daa yapmalımız, biz daa ne qadar çoq oqumalımız. Onıñ içün bizim edebiyatçılarımıznıñ, yazıcılarımıznıñ ve şairlerimizniñ sözlerini alsaq, Biz kerekmiz daa çoq oqumışı olmağa, biz kerekmiz caillikten vazgeçmege, qurtalmağa, niayet, ve medeniyetli halq olmağa. Onıñ içün er kesni çağıram daa çoq bilgilerge ve şimdiki vaziyetniñ añlamasına diqqat ayırmağa. Men eminim, bundan soñ bizim vaziyetimiz daa güzel olur. Onıñ içün er kesge bilgi tileyim. Kelgeniñ içün çoq sağ ol. Biz ise saalıqlaşmağa mecburmız. Men ise bizim tekseyiricilerimizge hatırlatam, bizim studiyamızda faal genç Muhammed Umerov bulundı ve siz de özüñizge muqayt oluñız. Sağlıqnen qalıñız, Kuruşkenci.